tlhelelanga hi ta kota ku hungasa ka wisa hi swona a ni va doctor loko ti ni wisa mare e vo va ni byele sweswo eh, ku right mm. okay julius byelani mina la byelani mina hi n'wina mani vito ra n'wina no bo majula
vito ra mehe mavito ya n'wina helela ma nge le pasini hi n'winaswa leswi nge enhlokweni leswi mi swi vekaka enhlokweni mm. timasi ta mi vona kahle um vito ra n'wina hi n'wina mani hi mina julaya
ra vuhlangi mi hlupheka a hi vulani hi n'wina julayi hlupheka mani xivongo mabunda o oh, moka mabunda eh, ani va ka mabunda va ka mabunda hi vavasati mi ni mabunda ni o oh, a ah, eh, okay mi mabunda mm. o oh, i julayi hlupheka mabunda eh. ra julayi ri ni mi tiye mani o ni tiye valungu va vona va vona hi mhaka ku ni hloti wani Va- oh va a va tsaka kumixoti ngopfu eh, a va nga ndza ngopfu mara leri ri nga mi nga thola ku se va ku mutswari wena i hlupheka ya mi thiye mani ta hlupheka ni the bava na mhani Oh, papa va kume na vona e-e ni the mhani mhaka ku mhani laha va tekiwe koho vukati bya vona byi nga nyawuli Oh, um va kuma swa nga ku ve le ku hluphekeni mm. um makwenu wa mina i byela mhani wa vunharhu i nhloti sami njhe papa vona a va khomini va ringana n'wi olova leyi. Eh, leyi ku dlaya a mi nga teki va za ku vambirhi se n'wina n'wi- hambi n'we a nga ringana lewunye se mi byelela se n'wina n'wi mi nga koma n'wana waxe yes wa mi komile a mi vutisa nchumu. sweswo a swi vutisiwi a ni n'wana ha mutsongo ni za ni kula ni ku taniya a ni mara n'wana loko ma kula mi famba kahle ya ni ya ni famba kahle
a va lahlangi va ku no i mhaka n'wana loyi i kule nhloko njhani njhani a va n'wi tivi a nga vulangi bava luya a ku loyi a hi n'wana wa mina ene mavito ya munhu wo kula nhloko va ti ti pfa ti tshika a ni vulun'wini va vo tamba vanhu va ti tshika mara ti pfa ti ti pfa ti tshika mara

nangena zimbabwe ngena malawi ngena mozambique i'm god passport vataze vakwini tazaku okay munhu unwa byala mani munhu eh, u ka ri na lexi na nqondo u mm.
fanele ka endla swilo swa mutwayela good i ntiyiso lowo mm.
mm. se ni byeleni la sati mina yena or a mina na yena ah, a ni ri na vasati a ni ri na vasati mambirhi munhu mbula ku vasati lava mi va teke xikan'we or eh, eh, leswo mi teka un'we eh, evile un'wana a famba a nga va tekanga xikan'we ni mm. tekile un'wana ni famba na yena ni komba joni mm. a endla swa swa vuphuphuku a mi tshama joni n'wini ni tshama ku va joni a joni kwihi um a ni tirha pitori ni tlela wena a ni tshama wonderfelt a ni tirha abulu ribong a xinkweni abulu ribong ti xikweniva ku baka hinkwaswo ni bangwinya yini hinkwaswo a ma yini mi tirhi ni tirhe kun'wana hi seventy six na seventy na seventy six na seventy seven na ni tirha jesi I nkarhi wa- i nkarhi wa ta ha khoma kahle ya sweswi ke ti nga se wachuka
mara va ri ti wachukile mara ni vona ku nghena yini ku na yini la?
ya o se vavasati lava mi- mina mina vana na vona
lowun'wana a nga tswala a nga tswani swi nga tswani lowun'wana Mano, kumbe kumbe mina ni swi tiva mara ni n'wi cacangi Hi lo famba. kusukela yena so lowun'wana ke

twanani buti majuli a va hlamuli xivutiso xa mina mm. ni ri ma n'wi lava n'wana na na n'wi lava u n'wi lava miyela ri kwalaho mm.
so waloko mi n'wi lava mi nga zamizaminyana handle ku ini mi vona ku swa endla na chava va e wo wo wo va humele vanhu la a humese makhwiri va ku nge va ku va ku nge ntapa ngo tshama ku tshama la i khaya lova nga vuli ku tirhela eh, nge vuli U humese khwiri ro sungula ku tshamiseka, a bebula n'wana a tlhela a ta humesa khwiri. Vatsotsi va n'wi rhumela kwala va ku va ya n'wansati leswaku a tshamisa swolo laha mubedwa wa mehe, ku ze ku ba thwalufu a nga lavi ku huma na ha tshama laha xiyindlwana lexiya. A nga lavi ku huma loko ya ntsena ku tlela ku va a ni swi tivi khale ku humelele kwini.

hikwala ka bo julies namuntlha la ku twa hi vutomi bya julies ku julies va kule va kule njhani va fambisa ku yini i chomi ya mina swinene mara ni nge se tiva vutomi byo tala ngopfu mana namuntlha ta la ku swi tiva tshamisani sweswo mi twa to tala la julies va ta va va va ha ti pfuna ku na bathroom mana wa. ya yi bana khasele bo julasi a mi dyi namuntlha
hi wuyo wa sweka o
oh, tata ni
okay o oh, hi vona va vula yena last time ne

se ni vuye se ni vuye na na mbona ni mbona kahle ka video okay so eh a la mi vutisa mhaka swa n'wana n'wana mi ri ma n'wi lava okay wa mi nga mi nga mi nga zami ku phandla kuma n'wansati loyi mi vonaka mi ta fanela na yena u fanele a va tsemi va va tsemi tsemi phela mi nga fanele se jona me a mo n'wi lava ni n'wi lava ma n'wi lavi ne a ni n'wi lavi tsemisa ku a ku mali leyi n'wana mali i munhu loyi hi trendaka swin'we mali u mi nyika ma se ni nge endli
a ni n'wi tiva ku a ni nga tolovelanga swona mara mm.
kuhani ku mi nge endli e ni nga vula sweswo endlani mina ni nga hleketanga sweswo ku ya hi tiva ku hi dlaya swin'we hi tlina swin'we mm. e mara ni loko no mi lavela mi nga tsaka wa mi ni lavela mi ta twa ku vulavula mi mani julasi

no eh, vutomi bya n'wi byi kahle jesi mi hanyela vanhu va mi rhandza vanhu a ni rhandza hi misava va mi rhandza vanhu swinene swi lava ku tihlayisa mi dya swi swa important ku dya vuswa before mi nwa byala tiphilisi eh. va mi nyikaka hinkwavo mi landzela swilo leswiya eh, ende ni munhu wo swi landzelela kusukela hi nineteen ninety mm. ni dya tiphilisi

Eh, bayi mihandla. Okay, Julius, ana mi twa. Ju- Julius. Danke the twins.
No, ana ku mi byela swa mina hala yi ta yi ta bula to tala, yi ta bula to tala yi kona Julius. Okay.